redio nam lolwe odwadu 97.3 fm
nitiere jomoko moherore iwinjo eh, ka giwuotho to gimako lwetgi giwuotho ka gimako lwetgi ineno iyudo ka dichuo gi minode kata gi girlfriend boyfriend iyudo ka gimako lwetgi Eh, shida ni ka ibodo ka jomoko ng'iyo gi eh, ka gima eh, gitimo tim moro marach iwinjo maka maka lwedo kuwuotho e chuny boma shida iko wapi nitiere shida koso onge kineno ka jomoko omako lwetgi eh, joma oherore kata iwacho ni jenda ni gi jenda cha omako lwetgi e chuny boma giwuotho ang'o mi nyaka ilokri nyingi ang'o mi ji ng'iyogi ka gima koro eh, gitimo tim moro mara aneno ka onge tabu nikech gima kama ka lwetgi jomoko biro neno ni maybe eh, en PDA to ok en public display of affection to an anena ni okay ok gidhi marach ok gidhi marach ahinya chieng' moro aneno ka ng'ato nyiso wadgi ni, ni na musiwayi achana eh, musiayi achana yani obane gi wach hmm? nitiere shida ka jowuotho komako lwetgi koso onge kaluwore gi in namlolwe machiegni Eh, chiew. Achiew. Bali no kachiew maber. Aha. Uh -huh. Bana yo meli suka mar paga bi. Oyombe wuoe.
Ndi awuoe. Ehe. Oro. Mm. Ingeni mano to onge gima rach kanyo. Ehe. Mano nyiso era mar ji ariyo go to ka in ng'ama ng'iyo gima ji ariyo go to ng'ato ng'ato wuotho wuotho ko mako lwete. Ehe. Lete ni no kimakga koro gino buogi gima Magowa nga. Odi ba gode taone chuny boma kata koro gweng' ji one ni kara ihere adier. Er- Erokamano in bende. Bende nitiere shida ka johera wuotho komako lwetgi. Eh, ka ng'ato wuotho ko omako lwet jaherane. Nitie shida koso onge. Nam lolwe. Eh, ibaenda.
Machiegni Ma en Pastor Julius Nyakwar Miyawa. machiegni jadolo Iwinjo osiepna? Ya, in ema winji ka. Onge rach.
Onge rach. Ng'ama hero kata kwa wuotho kata kwa dhi kamoro. Yes.
Nikech ndiko yie. Mhm. Mm Nikech eh, ka an gi jaoda. Mhm.
Mm yes.
An dawe minwa kod wuonwa. Yes.
Wapadore to wabedo ringruok adi? Achiel. Ang'amono waherore. Nyakweru.

Okay, ambari makashi. Yes.
Ma mtoto mesa mara gape pasta do gori. Machik ni jadolo.
Aenda ni tie gimoro ka gimoro ni tie kame tie meg. Eh, eh. Wango wange ni weru ruok no akia. Ma kolore chunyi boma ok nyis ni koro weru. Ah?
ipingo ipingo yes
utemo nyisowa gima un kuma sombu ogike tich mutiyo kata un jobless hey, hey.
awinji
ing'eyo ni kahero nyasembo ma jaoda yes ok ochuno nyaka mak lwete tim mabiro time ot ka uh -huh. biro nyiso na ahero nyasembo jaoda Aha. kamako lwet nyasembe chuny boma amono osechwanyore moyanyore e chuny e- e- e dala ka Mhm. joma neno neno ni waherore Yes.
to nosegwere kod nyasembo jaoda ma- moa ya- ma ya nyaka min-gi kaka min-gi ofuwo Aha. mano be nyiso hera to ochuno achuna ni mondo mi at least mondo ne kik ogol wich kuot oko nikech dhako mariek ma dimbode Koro ipingo mako lwedo e chuny boma ka ji wuotho. Weuru uso wafuwo. Kami time. Okay, gimak lwetgi kanye? Gimak lwetgi kanye?
Eh, gino miyo ke sitting room gi bedroom.
hey! Od weche manyien.